Lwak me Acholi, Kakalwor, nino dwe tye lapar wiye adek me dwe me abiro mwaka alip aryo ki pyeraryo abicel. Man ladit mawa moro ma lokio i te kwaro kaka Acholi, Kakalwor, tin amito. Medde ki bako doga i lok kom cik Acholi ki tic Acholi. En aye tim bako doga. Abibako doga kun aloko i kom jami aryo moni, Cik Acholi Lubanga jokjok ma malo en aye yam omiyo gikwariwa. Cikke dwong ata kit ma bun ongeyo kwede. Lugwok cik onongo obedo jo ma ludito apoka. ma i kare kacel acel en aye gwoko cik me neno ni cik-ki pe kituro weki jok jok ma malo Lubanga gi ogwok dano. Cik-ki eni-ni i cer kacel acel. gin lubo kit ma jok jo ma malo ma megi oketo cik ento pol cikke rom jo kabala gin winyo cik ma orare oketo jo omiyo anyima

Jub ajule ka kii ma tye i pajule ker abongwen ma tye i pajule ni gin weng gin gamo cik gi ki bot lagoro winyo cik ma lagoro oketo jo atyak winyo cik pa olima cik ma olima oketo

Kimini pwod weki tibu ni iyi obed mayom. Cik okelo gin ma gin ma gwoko cik en aye tic Acholi. Tic Acholi pe tye jami mo ma Acholi timo. Ma onongo Acholi pe otimo tic Acholi ki iye. Tic Acholi, Ka latin kinywalo, myero kitim cik, tic Acholi ki i kom latin-nu, wek latin-ni enoni timo ku gwoki. Ka dano cito i mony, kitimo tic Acholi. Wek dano gudug ki i mony. Kare ma dano cito i World War, kong kibako dog. Itimo cik a, itimo tic acoli. Tic acoli pat ki cik acoli. Tic acoli en aye. Ayo ma timoni goyo i kom dano pe tye gin mo ma Acoli timo labangi tic Acoli ka ibikoto poto omyera itim tic Acoli, tic Acoli kitero kodi.

Pien tic acwali dong gubedo jami nipe ka dano oto. Tic acwali mitte gubedo ni tic acwali tye. Tic acwali peke. Tic acwali peke. Eh? Kong an apeny, apenyo winy dolo gin ki olara piny ni roco pacowu ni wun wutimo iye tic acwali? Tic acwali tye? An peya aneno tic Acholi ma roco paco timo ba. Acholi, an aneno ku ma roco paco me tim waco ni wan tim watye ka timo tic Acholiwa ki ma yangkwariwa owekowa kede. Dyang tye ka to ma dyang kinego ki nying tipo-ni me timo yubu gin-ni, ma dyel kinego kitye ka neno iye dyel me roco paco ni paco ni onongo obedo ni ni onen ni dyel. An gin apa aneno ma acoli? Pe aneno roco paco ni enoni ka tic acoli kitye ka timo gi iye eeh pien tic acoli-ni ka kitimo jo ma tipo tye. Loco paco inongo ocoko dano weng ki bim ki roc paco wa bishop tye kanyo ki kanyi wa reverend tye kanyo ki kanyi wa moro koli ki tye ki kanyo ee kong kong ma lego ma pako dog wa ba uh bishop odama wa ileg lega le in ni pat ki tye ka culi ma nyuto ni tye ka culi ma gubedo i cawa ni litino aculi Gin wutye ka timone-ni pe cwiny acoli, dok timwu pe winyo. Ngo ma tye ka waco? Roco paco ma tye ka yenyo yo me, gin wutye ka yenyo yo ni gin ikeny kuc acoli-ni odok i tic acoli. Cik acoli dong wun wucoyo. Wun wucoyo cik acoli wi bwok, ento cik acoli. Gin ma miyo en tek en aye tic acoli. Tic acoli, tic acoli-ni en ni pe dano weng timo, jo manok aye timo. Lutimone tye, nongo mere wa ki cere ma wan kobedi cawa-ni, atye ka bako doga, kit ma an awoto ki cer acoli wai, Awoto wed i lum i cere weng angeyo ki nying gi cere wu weng angeyo ki nying gi pien ngat owoto ki di lum ma orumo bene weko lapoya lapoya lapoya ko lapoya ni ene ni en gin na rito wu i yo ka lipim ma neko wu ni lworo marac eh lworo. Ka in icito ka pol jo mukene mubedo ka cito ocito ka ki jok ki nying ma wa moro cen waco ni aa pe lunginga coro kany eh gin mo dong en aye wa ceko timo tic acoli ka dano dwa oto tic acoli mene ma myero ki tim ki yik nini? Actually, man tin aye lok ma an abino ka wacone ni ka wayubbe me tumo cerewa weng me miyo cere cam wek wa cero cere gunong kero, omyero wacak nenone ni kitimo tic acwali ma mitte ki ba lubbe ki tyeka cwiny. Ka pe watimo tic acwali, kony nya lubo cik acwali ni enini, kadi wacci ni lub cik acwali ni pe ilok lok goba, pe ikwal kwo, pe iyet dano. Pe inek dano, ee, pe ilweny ki dako, tekki ilubo cikki weng, ento pe itimo tic acoli. Kony lacik-ki peke i timo pi konyiwu. En aye gin ma tyen abino ka wacone ni wun acoli kare-ni eni-ni, ma dano gire. to tye matek pien ojaro oryeyo cinge wa i angul mukene madwong ata ma neko ki two tye me akciden tye ma aboya tye orumo kom dano dong ki dok cen i tic acoli tic acoli ma wan wacako timone ni cere kacel acel acel acel acel myero kitim tic acoli gi iye. Pien tic acwali pe ki tic acwali ka kitimo ee pe wuyeny yweka pe wuyeny yweka iye pe wuyeny yweka ki ye pingo awaco ni yeny yweka imito ni dano we obin kany ni oo watye ka timo gin ni eni wan obino eni watye ka jo manok ma cik ye ni gin gutim en aye gimyero gin gutim jo manok enini. ma gin obimiyo woro ki cere me puranga gin tye, gin jo manok-ki gin gutim gin-ni, jo manok ma gumiyo cere ki layira tye. Actually, man aye lokka me wacone ni cik actually omyero wun gin ma mino en kero en aye tic actually. Dong atamo ni bako doga tye botwu wun litino actually ma wutye i cer mapatpat ni wuto cingwu

Obedo ni rwodi kodi ma gimato rwod anga, rwod pa pire, rwodi meno ma ka pire me ka man me ka cam kadi wa o iye ni baa ento cen ocito mere bot luditu, cito mere bot luditu ka icere ka cel acel ni wan ba a atyak wan wa bino en wan litino atyak wa tino wa bino ka labo dogwa ni cere wa ciling en. Wutim gin ma mitte, wek i nino dwe apar abicel me dwe ma aboro, ninone ene-ni, cer-reni timo iye owaco ni, Nino ma remo oo iye, nino ma remo oo iye weng cakke i lobo Uganda, en aye kiyubo ki nino cer-ni. Man aye lok pa labat dog.